E historia di Hesus, capítulo seis, E dianan di conflicto E maestronan hudiu a traha asina tantu reglanan pa e hendenan i tabata exigí nan pa hasi asina tantu cos cu Dios no a ordena. Asta e muchanan mester a siña e reglanan aki i obedesé nan. Pero Hesus no a trata di siña loke ku e rabinonan tabata siña. E tabata kuidadoso pa no papia ku despresio tokante di e maestronan aki. Pero e tabata studia e Skrituranan i tabata obedesé e leinan di Dios. Vários bia e tabata wòrdu reprendé dor ke no tabata obedesé loke ke otronan sí tabata obedesé. E tabata mustra na e momentu ei for di e Beibel kiko e kaminda korekto tabata ta. Semper Hesus tabata trata di hasi otronan felis. Dor ku e tabata asina amabel i suave, e rabinonan tabata spera pa oblig'é hasi loke ku nan tabata hasi. Pero Ana no tabata por a hasi esaki. Ora ku e tabata wòrdu urgí pa obedesé nan reglanan, e tabata puntra kiko e Beibel tabata siña. Kualkier kos ku e Beibel tabata bisa, esei e tabata hasi. Esaki tabata hasi e rabinonan rabiá. Nan tabata sa ku nan reglanan tabata kontrario di e Beibel, i tòg te ainda nan tabata mal kontentu ku Hesus dor ku e tabata ninga di obedesé nan. Nan tabata kea tokante di dje na su mayornan. José i Maria tabata pensa ku e rabinonan tabata hòmbernan bon, i Hesus tabata sufri dor ku e tabata wòrdu kulpá, kual tabata hopi duru pa soportá. E ruman hombernan di Hesus tabata na banda di e rabinonan. Nan a bisa ku e palabranan di e maestronan aki mester wòrdu konsiderá komo e palabra di Dios mes. Nan a reprendé Hesus dor ku nan tabata pensa ku e tabata pone su mes ariba di e lidernan di e pueblo. E rabinonan tabata pensa ku nan tabata mas mihó ku otro hendenan. i nan no tabata asosiá nan mes ku hendenan komun. Nan tabata despresiá e hendenan pober i e hendenan ignorante. Hasta esnan enfermo i esnan ku tabata sufri, nan tabata laga sin speransa òf konsuelo. Hesus tabata mustra un interes amoroso na tur hende. Kada un ku tabata sufri i ku e tabata kontra kuné, e tabata trata di yuda. E tabata tin poko sèn pa duna, pero hopi bia e tabata ninga su mes kuminda pa e por a yuda otronan. Ora ku su ruman hòmbernan tabata papia brutu i malu ku e pobernan i esnan miserabel, Hesus tabata bai nèt na e hendenan akí i tabata papia palabranan di kariño i enkurashamentu. Na esnan ku tabatin hamber i set, e tabata hiba un kup di awa friu, i hopi bia tabata duna nan e kuminda ku tabata p'e mes. Tur e kosnan akí tabata degustá srumá hòmbernan. Nan tabata menasé i tabata trata di spant'é. pero e tabata sigui padilanti hasiendo loke ku Dios a bisa. Hopi tabata e pruebanan i tentashonnan ku Hesus mester a hañ'é ta kontra kuné. Semper Satanas tabata vigil'é pa trata di vens'é. Si Hesus por a wòrdu hibá pa hasi solamente un akto robes so òf pa papia solamente un palabra impasiente so, E lo no por a bai bira nos Salbador, i henter e mundu lo tabata pèrdí. Satanas tabata sa esaki. E tabata pa e motibu aki ku e tabata hasi tur esfuerso pa yeba Hesus den piká. E Salbador semper tabata wòrdu protehá dor di angelnan selestial, pero te ainda, Su bida tabata un bida di un bataya largu kontra di e podernan di skuridat. Niun di nos lo haña nos ta kontra ku tentashonnan asina kruel manera kon e a enkontrá. Pero na kada tentashon e tabata tin un kontesta, kual tabata ta, Ta pará skibí. E kosnan malu ku su ruman hòmbernan tabata hasi, e no tabata reprendé hopi biá. Pero e tabata bisa nan sí kiko Dios a bisa den su Palabra. Nazaret tabata un pueblito malbado, i e muchanan i e hóbennan tabata trata di influensiá Hesus. pa hasi e mesun maldatnan ku nan tabata hasi. Hesus tabata sabí i alegre i nan tabata gusta su kompañarismo. Pero su prinsipionan religioso i rekto tabata spièrta nan rabia. Vários bia, ora ke tabata ninga di tuma parti huntu ku nan den kualkier akto prohibí, nan ta daña amé un kobarde. Hopi bia e tabata wòrdu cherchá i konsiderá komo muchu eksakto tokante di e kosnan chikitu. Na tur e kosnan akí su kontesta tabata ta, Ta pará skibí, E temor di Señor ta esei ta sabiduria, i pa apartá for di maldat ta komprondementu. Pa stima maldat ta nifiká pa stima morto, pasobra e pago di piká ta morto. Jòb binti i ocho, versíkulo binti i ocho, i Romanonan seis, versíkulo binti i tres. Hesus no a bringa pa su derechinan. Ora ku e tabata wòrdu usá di un manera brutu, e tabata soportá esaki pasientemente. Dor ku e tabata asina dispuesto i no tabata kea, vários bia su trabou tabata wòrdu hasi mas duru sin tabata tin mester. Pero tòg, te ainda e no tabata deskurashá, pasobra e tabata sa ku Dios tabata aprob'é. Su oranan di mas felis e tabata haña ora ku e tabata sosó ku naturalesa i ku Dios. Ora ku su trabou tabata kla, e tabata gusta bai riba e vèltnan pa meditá den e vayanan bèrdè, pa hasi orashon na Dios banda di e serunan òf meimei di e palunan di mondi. E tabata skucha ne'e paranan ku tabata kanta nan kantikanan na nan Kreador. i su bos tabata uni e kanto di alabansa alegre i gratitut. Halsando su bos den kanto, e tabata risibí e lus di mainta. E habrida di mainta, vários bia tabata enkontr'é den un lugá silensioso i solitario, pensando riba Dios, studiando e Beibel òf den orashon. For di e oranan pasífiko aki, E tabata regresá na su kas pa bolbe kuminsá ku su debernan atrobe i pa duna un ehèmpel di trabou ku ta wòrdu hasi ku pasenshi. Kualkier kaminda ke tabata ta, su presensia tabata parse di trese e angelnan mas serka. E influensia di su bida puru i santu tabata wòrdu sinti dor e tur sorto i klase di hende, mansu i puru. E tabata cana pasa entre e egoistanan, entre esnan cu mal manera, entre esnan cu no tabata tin consideracion di otronan, entre e cobradonan di belasting cu tabata inhusto, entre e prodiconan descabea. e samaritanonan i hustu, e soldatnan pagano i e kampesinonan brutu. E tabata papia un palabra di simpatia aki i un palabra aya, miéntras ku e tabata mira e hendenan kansá ku te ainda tabata wòrdu obligá pa karga e pesonan pisá. E tambe tabata tin e mesun peso ku nan i tabata ripití e lèsnan na nan ku el a siña for di naturalesa tokante di e amor, e kariño i bondat di Dios. El a siña nan pa nan konsiderá nan mes komo hendenan ku tabata tin talentonan presioso ku si nan usa esakinan korektamente, esakinan lo gana rikesanan eterno pa nan. Dor di su propio ehèmpel, e tabata siña ku kada momentu ta di gran balor, i esaki mester wòrdu usá riba un bon manera. Niun ser humano e no a pasa forbei komo si fuera nan no tabata balioso. Pero e tabata purba di enkurashá esnan di mas brutu i esnan ku tabata duna e ménos speransa di progreso. E tabata bisa nan ku Dios tabata stima nan komo su yunan i ku nan por bira manera dje den karakter. Asina, den un manera silensioso, Hesus tabata traha for di su infansia i hubentut kaba. pa hendenan rondó di dje. E trabou aki niun di e maestronan bon siñá, ni asta su ruman hòmbernan mes, por a oblig'é pa entregá. Ku un propósito sinsero e tabata traha pa realisá e plan pa su bida. Pasó e tabata ta bai ta esun ku ta e lus di e mundu.